Ġuvni li minn meta ltqajt miegħu l-ewwel darba ma waqaftx naħseb fih. Ġuvni li minkejja li huwa marid serjament qed jaħdem bla nifs għal ħaddieħor. Ġuvni li l-kuraġġ tiegħu. Ġuvni li l-kuraġġ tiegħu jittieħed. Sinjuri, bi pjaċir nilqa' fostna lil Bjorn. Nilqgħu magħna wkoll lill-ħbieb ta' Bjorn. Dawn huma sinjuri il-ħbieb ta' Bjorn huma wkoll huma wkoll il-persuni li iffurmaw madwaru biex issa għandna l-ALS Malta. Għandna l-ALS Malta. Dan mhuwiex dan mhuwiex programm tal-ġbir imma jekk intom tridu tgħinu Lil Bjorn u lil din il-kawża għandna n-numri tal-SMSs tistgħu ċċemplu u tagħmlu donazzjoni. Din hija marża rari. Fil-każ ta' Bjorn, fil-każ ta' Bjorn li qiegħed ħdejja hawnhekk, il-marda tattakka wieħed minn kull ħames miljuni. Allura x'jiġri? M'hemmx riċerka biżżejjed. Għaliex ovvjament hemm ftit. U allura aħna neħeġġukom biex nissapportjaw dil-ħaġa li qed jagħmel Bjorn. Mhux għalih, għalih huwa tard, imma għal dawk li ġejjin warajh. Araw sinjuri x'solidarjetà. Grazzi Bjorn u nistiednek biex toqgħod bilqiegħda hawnhekk. Bjorn, Bħalma jafuh nħobb il-ħin kollu jiċċajta u hekk, jiċċajta, ġifieri ċajt kull tip ta' ċajt, goff u mhux goff u kemm-il darba joħroġ b'xi waħda minn tiegħu, ġifieri bħalma jaf kulħadd. U tipo meta bagħat li kien kien għadu fil-bidu sew meta kien qal li isma' Ma ngħidlekx bgħattlu fil-messaġġ jiena, ħa ngħidu hekk lura, imma. Dawk intom, hu hemmhekk qisdi. Ftit żmien ilu mhux ħażin. Kien għad kelli x-xagħar.
Meta sifirna hemmhekk u hekk. Imma ma bdejtx nemmen hu, ovvjament. Fil-verità għadni sal-lum ma rridx nemmen, jiġifieri, imma Meta tibda taqra mbagħad ċertu affarijiet, ovvjament illum il-ġurnata hija evidenti ovvja. Ma meta kien kellimni dak iż-żmien qbajt sakemm imur it-testijiet kif beda jgħidu m'hemm xi test li tmur tagħmlu tgħidlek għandek l-ALS, jiġifieri hija xi ħaġa li teskludi l-oħrajn.
Inti fil-fatt kont għad qajna rrakontajtli meta t-tifel tiegħek kellu Kellek okkażjoni u t-tifel x'kien ġara eżatt?
Dak kien hemm attività, waħda minn dawn l-attivitajiet li kien qed jorganizza, football tournament kien, u kien ma jiflaħx it-tifel xejda barra minn hawn, kellu d-deni insomma u għidtlu. It-tifel tiegħek? It-tifel tiegħi.
Għidtlu ma nistax indum ħafna speċi ħa niġi, ġejt mort fi ħdejh u hekk. U Hekk meta kien hemm dak il-ħin qallu issa jgħaddielek speċi inti all right. Fimtu? Jisek tara li speċi jgħidlek għax tipo mhux se jgħaddieli fimt. U dik bagħad. Pero jien jien Imma Mandy tal-inqas jiena kif ta' illi nafu ħafna ħafna imma qatt ma nafu daqshekk kuntent jien il-Bjorn. Ġifieri.
Qatt ma tafu daqshekk kuntent. Daqs illum. Ġifieri nafu ż-żmien meta kellu perjodi ż-żmien korroħ u kollox, kellu perjodi ż-żmien tajbin fis-suċċess fil-business li kien qed jagħmel, kellu ħajja kienet kollu minn kollox, però qatt ma nafu kuntent daqs illum. Ġifieri. Il-fatt li huwa pożittiv daqshekk minna u li qed joħroġ ħafna ġid, ħseb li tara l-ammont ta' nies li rnexxielhom jiġbru, ħafna minnhom żgħażagħ li kulħadd għandu l-ħajja tiegħu li qed jiddedika, tara sempliċement il-grupp kif nikkomunikaw flimkien timmissja. Siegħa ma tħares lejn il-messaġġ tara mitt messaġġ mill-ewwel. Jiġifieri l-ammont ta' enerġija li rnexxielu jdaħħal f'daw il-grupp huwa ta' barra minn hawn. Ma naħsibx li kulħadd forsi jkun qed jgħin b'xi mod imma ma naħsibx li dak li qed jagħmel hu

U il-mami kull xħin toħroġ bdiet taqa'. U daqqa tikser ida, u daqqa tikser sieqa, u daqqa tikser il-kustilji. U fl-aħħar iddeċidiet li tmur għand it-tobba.
Biex ma dan, imma finalment irriżulta li. Irriżulta li kellha l-ALS.
Hi kienet taf, kienet taf x'se. Kienet taf għax kienet tfittex ħafna fl-internet. Hi kienet tħobbu l-kompjuter, kien qed tagħtu s-sintomi li qed tħoss u ovvjament l-internet ħajtik minn xiex ħa tgħaddi. U kien qed tgħidilna hi stess, ara, issa wasalt hawn, issa wasalt biex ngħaddi minn dak il-fażi. Tgħaddi dik il-fażi, issa wasalt biex. Pereżempju?
Eżempju, l-ewwel ma bdiet saqajha, u mbagħad bdew idejha. Finalment ġiet kif qal Bjorn, paralizzata, kulma ċċaqlaq għajnejha biss. Spiċċat la tista' titkellem, la tista' tiekol biex tiekol bil-pipe dirett għal ġo l-istonku u tiekol minn speċi ta' drip u tiċċaqlaq. Nikkomunikaw bl-għajnejn. Hekk spiċċat.
Kienet tgħidilkom, ma kienet tkellimkom? Kienet tkellimna permezz ta' ktieb, kellha ktieb, fin-nofs kellu toqba dal-ktieb u kien ikollu phrases żgħar, kienu jkunu kkuluriti. Inti minn naħa, hi minn naħa qed tara ċertu phrases, inti min-naħa l-oħra qed tara l-istess. Mela hawnhekk għandek il-phrases bil-kuluri. U mbagħad ikollok il-kulur, eżempju, blu, aħmar, aħdar. X'kienet qaltilkom?
Li tiftakar. Lejlit, eħe.
Lejlit li ħallietna, morna narawha jien u t-tifla. U aħna u ħirġin għamlet inna sinjal. U t-tifla qabdet il-ktieb, dal-ktieb, u bdiet tqalleb il-pages. U mbagħad għamlitilha sinjal biex tieqaf f'ċertu page. U ħarset lejn frażi. Il-frażi kienet tgħid I love you. U dik kienet l-aħħar l-aħħar li rajna minn għandha.
U kif smajt bi Bjorn?
Kif smajt bi Bjorn, ħadt ir-ruħ għettejja fl-aħħar. Inqala' xi ħadd għax Li qed jagħmel Bjorn xtaqt nagħmlu, ma kontx naf minn fejn sa nibda, ma kontx naf x'għajnuna ħa nżid. U tlajt is-sema. Jien għalija, għalija Bjorn huwa Kristu modern. Għax qed jagħti ħajtu għal ħaddieħor. M'hemmx, m'hemmx biex nispjega. Persuna ta' dik l-età flok tmur tgawdi tiddedika ħajjitha biex min ġej warajha, hu jaf li m'hemmx tama għalih, imma min ġej warah hemm ċans u għandu t-tama, jien għalija ma tistax, ma tistax tkun ikbar minn hekk. Eħe, ifhimni. Hemm ċertu teknoloġija li qed nippruvaw inkomplu niżviluppaw ukoll biex meta tiġi fi stat ta' paraliżi komplut ikollok alternattiva ta' kif tista' tkompli tikkomunika mal-bqija tas-soċjetà u ma' tan-nies ta' madwarek.
Ma tkunx tista' titkellem, ma tkunx tista' tiċċaqlaq. Eħe, prattikament tiġi fi stat paralizzat kompletament li diffiċli tikkomunika. Hawn mezzi oħra kif semmit tajjeb Silvana tipo b'kotba eċċetera u però hawn dawn il-mezzi ta' teknoloġija iktar avvanzata li jtuk iktar faċilità. Għandna bramel tal-ilma mhux hekk u kulħadd jidħaq u hekk u issa għandna realtà. Għalhekk dawk il-bramel kollha kienu għal persuni bħal Bjorn u bħal Mamà ta' dak il-valur. Il-ħaġa mhix xorta mhix daqshekk rarissima, ġifieri hawn bosta każi, I mean fl-età tiegħi hija xi ħaġa super rari. X'inhi? Fl-età tiegħi hija verament rari. Wieħed kull ħames miljun. It-tip li għandi jiena u l-età tiegħi hija verament inzerta biex tinżel fuqi, fhimni. Però fhimni trid tara wkoll mill-aspett l-ieħor li forsi jien naf kien hemm raġuni għalfejn ġiet fuqi allura Nipprovaw noħorġu. Xi raġuni? Ma jifhimni. Għax ifhimni, ma jkun hemm ħames miljuni u tkun int. Eħe, le. Jista' jkun hemm raġuni. Kont daqsxejn beżżul ifhimni tu say the least, jiġifieri. Li waqgħat fuqi ovvjament. Jista' jkun naf provajt irbaħ il-lotterija u rnexxieli bil-maqlub. Jiġifieri, ovvjament hija xi ħaġa ferm dak, u biex tiġri fuq hekk trid tkun daqsxejn sfortunat. Però ifhimni, minn kull ħaġa nistgħu nestrapolaw xi ħaġa li tista' tkun pożittiva. Eħ? Ħaġa importanti.
Għax meta sirt naf, l-iktar ħaġa li nkwetatni li ma rridx nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni, jiġifieri li tiġi pparaliżat kif spjegajtu sew intom. U li xtaqt li tidħol hawn Malta l-ewtanasja, jiġifieri biex ma nispiċċax hekk. Jien mhux ħa nkun kontra min ma jridx jagħmilha, ma jagħmilhiex min ma jixtieqx jagħmilha, imma jien żgur ma rridx ngħix hekk, jiġifieri għalhekk ġejt hawn. Żgur mhux biex in-nies, biex forsi nagħmel pressure tidħol dik il-liġi. Marlene, inti kif tħares lejha? Nara l-Professur Stephen Hawking, I mean, f'dak l-istat li. Kif ħafna jafu min huwa l-Professur Stephen Hawking, I mean, huwa stat tal-biża' tipo ma trid tara lil ebda persuna f'dak l-istat, I mean. Ġifieri ovvjament hija xi ħaġa diffikultuża u ovvjament kont naħseb li jekk niġi f'dak l-istat li qatt ma mmaġinajt li tista' tiġri dik il-ħaġa, m'hemmx sens għalfejn għalfejn tgħix possibilment għax hija sitwazzjoni vera diffiċli. Però mill-istess persuna wkoll tgħallimt li meta jkollok skop, sens għal għall-ħajja tiegħek tipo anke f'dak l-istat tista' tagħmel xi ħaġa u tista' tagħmel xi ħaġa tkun pożittiva għal lavur li qiegħed hemmhekk. Min-naħa l-oħra xorta nemmen li kull persuna eventwalment għandu jkun liberu li jagħmel id-deċiżjoni tiegħu u jekk jiena nixtieq inkompli ngħix u li jiena determinat li ngħix u anke f'dak l-istat lest li rrid nagħmel xi ħaġa b'ħajti xorta persuni li forsi huma f'dik is-sitwazzjoni diffiċli għandhom ikollhom eventwalment id-dritt li jiddeċidu huma u mhux jiena tipo x'jagħmlu b'ħajjithom.